Alright, once again, mmea mu makwaaba nso mfa mbra Fabio TV on YouTube. Ha mmea mu makwaaba paa nso mfa mbra Fabio TV on YouTube. Your trusted page for Ghana Premier League stories, especially Kumasi Asante Kotoko stories. Ɛne ɛyɛ clubs ne nyinaa. Da biara nso yɛtumi bɔ mo ho mmɔden nso ɛtumi ɛde ɛyɛ stories nso ɛfiri ɛyɛ ɔmo akakye nso ɛtumi de berɛ once again hɔ ɛyɛ baabi a ɛna anɔpa yi mefa ɛyɛ this report ɛfiri yɛ a Kumasi Asante Kɔtɔkɔ training grounds aha AJ to be precise adakɔgya akye nso ɛna ɛna anɔpa yi mabɛpie mu a Kumasi Asante Kɔtɔkɔ ɛnɛ wɔn ɛbɔ ɛyɛ friendly game ha Kumasi Asante Kɔtɔkɔ nso ɛbɔ friendly game wɔn sɛ this weekend ɛyɛ ɛyɛ ghana premier league match bia no nti kumasi asante kɔrɔkɔ ɛyɛ throughout this week no training sessions a wɔn ɛyɛ no this ɛyɛ day no anaasɛ ɛnɛ friday no wɔn nso atumi abɔ ɛyɛ ayɔnkofa akansi a wɔn nso atumi ɛde asɔ wɔn ahoɔden ahwɛ nti ɛyɛ that friendly game no update bi a ɛtɔɔ fam no ana me nso maba ha me nso mede ɛbrɛ mu ɛna anɔpɛ yi but ɛnɛ ɛna ɛyɛ first day a wɔn nso ɔba ɛyɛ this channel yi so a na wɔntumi subscribe a ɛsrɛ wo wobɛbɔ ɔhomɔden na wasubscribe to the channel ha today ɛyɛ ɛyɛ wo first day anaasɛ if today is ɛyɛ your first day coming on this channel a yɛsrɛ wo bɔ wo mmɔden sɛ wobɛ subscribe wowie a wode wo nsa abɔ notification button no so na da bi a yɛn nso yɛde video bɛto no na wo nso woatumi anya bi ahwɛ na biribiara nso atumi ayɛ fa nti ɛnɛ yɛbɛpiem ɛwɔ asante kɔrɔkɔ training ground sɛ nti vivid report a yɛbaa ha no ana yɛde ɛbrɛ mu ɛyɛ na anɔpɛ nti ma menkɔ so aha ma menkɔ so na memfa yɛ report no ma mo na biribiara nso ɛtumi nyɛ fan ɛnɛ yɛbɛpia mu ɛyɛ asante kɔtɔkɔ training grounds ɛnɛ ɛyɛ junior team no ɛne senior team no nyinaa ɛnya ɛyɛ sessions aha because ɛnɛ anɔpa yɛbɛpia mu ɛwɔ ha no yɛba ntɛm paa by ɛyɛ six aha nti by six thirty ɛna ɛyɛ asante kɔtɔkɔ junior team no wɔn ɛbɛyɛ training ɛwɔ ɛhɛ anaasɛ wɔn bɛyɛ training ɛwɔ ɛyɛ daada pitch ne so aha sɛ asante kɔtɔkɔ right now hɛ pitch ɛdam akyi a ɛwɔ ɛna ɛyɛ senior team na ɛyɛ training aha that's the new picture. ɛyɛ Asante Kɔtɔkɔ ɔmo ɛyɛ ma ɔmo nti wohwɛ ɛyɛ this picture ɛwɔ ana senior team no ɛyɛ training but wohwɛ old picture na ɛda hɔ a na first na senior team no ɛyɛ training wɔ so a right now deɛ ɔpɛ picture woba ara kɔgye akye a junior team no nso ɛyɛ training wɔ so a ɛno ana ɛna no pɛyɛ baa six thirty wɔn nso ɛtumi ɛde training hyehyɛ so nti coach ɛfrɛ sɛ Hamza Hamza right now deɛ ɔde n'ani baako ɛhɛ toa mmienu mu a ɔde n'ani baako ɛhwɛ toa mmienu because right now wowuram ɛwɔ the under twenty side a ɔno ana yɛ main coach ha wokɔ ɛyɛ under twenty side of ɛyɛ asante kɔrɔkɔ a anaasɛ the junior team of ɛyɛ asante kɔrɔkɔ a coach ɛfrɛ nsɛ hamza ɔno ana yɛ main coach na ɔdɔ bowlers an assistant ɛnso ɛde ma youth team but right now ɛyɛ community a ɛyɛ the officials of ɛyɛ kumasi asante kɔrɔkɔ baa ɛne deɛ right now hamza ɛnso ana ɛsta step ɛyɛ in ho ara sɛ ɛyɛ senior team no that vacancy no coach prince ɛyɛ ɔsɛe anaasɛ coach ɛyɛ yaw ahaa sorry coach ɛyɛ prince yaw owusu rider since a odi party kɔ us no right now de hamza ana ɛyɛ mpanimfoɔ nso ayi na ɔno nso ɛbɛhwɛ ɛyɛ mpanimfoɔ no mu ti ɛnɛ yɛba ɛyɛ training ground so coach ɛyɛ friends hamza ɔne ɛyɛ wuti wuti ɛne goalkeepers trainer ha goalkeepers ɛyɛ coach ɔno nso yɛ friends isaac amuako ha ɔmo ɛna ɛde ɛyɛ nkura no nso yɛ yɛ training session nti nkura no wɔn yɛ training close to one hour to ɛyɛ one hour thirty minutes nti coaches a yɛ from sɛ hamza aha ɔne ɛyɛ coach akwasi nti aha popularly known as ɛyɛ wuti wuti ɛne yɛ goalkeepers ɛyɛ coach no nso ana ɛde yɛ yɛ nkura no. nso fa ɛyɛ routine nti just ɛyɛ after one hour thirty minutes ɛkɔ one hour forty minutes no ana ɛyɛ nkora no nso ɛde training no nyinaa nso ɛtumi ɛba na ɛyɛ nti just sɛ nkora no wɔde training no bɛɛ wiɛ pɛ ana ehu sɛ ɛyɛ ɛyɛ senior team no nso ayi wɔn ti ba aha nti senior team no wɔn nso ayi wɔn ti ɛba ɛyɛ ma wɔn bɛ pake ɛba ase but ɛyɛ that time no na club a yɛfrɛ no sɛ sasa a wɔpanyini aha ɛnɛ kumase asante kɔdɔkɔ friendly game a wɔbɔ yɛn wɔn ɛyɛ division two side a wɔn akwalify a wɔkɔbɔ middle league a yɛfrɛ no sɛ sasa a wɔpanyini nso ana ebetumi abɔ nti ɛnɛ kumase asante kɔdɔkɔ friendly game no wɔn ɛyɛ sasa a wɔpanyini nso ana etumi bɔ ɛbat ansa na mɛkɔ so no mɛkɔ ɛyɛ training ɛyɛ match ɛyɛ proper no aha that training match na ɛbaa so no game no ɛbaa na ɛyɛ kumasi asante kɔrɔkɔ ɛhyɛ four zero aha ɛnɛ emphatically wohɛ ɛyɛ bɔ a kumasi asante kɔrɔkɔ bɔɔl no wa na ɛwɔ soro na ɛwɔ soro papapapa nti game no ɛbaa na ɛyɛ na kumasi asante kɔrɔkɔ ɛnso ɛtumi abɔ club a yɛfrɛ sɛ yɛ sasa mo panyin four goals to zero aha asante kɔrɔkɔ nso tumi bɔ sasaa mo ɛyɛfoɔ no four goals to zero but ansa na mɛkɔ ɛyɛ report proper no amoa ho ɛyɛ players a wɔhyɛ goals no ɛne ɛyɛ possibly ɛyɛ asante kotoko game no one or two one or two teams bi ehu yɛ ansa na yɛde bɛma maame nkɔ so na mefa ɛyɛ players ɛnɛ wɔn ba training grounds ne mma ho. a mefiri hɔ a makɔ ɛyɛ march no mu proper na mede ɛyɛ starting eleven mefiri hɔ a mede ɛyɛ substitute a wɔn nso atumi bɛɛ mu yɛwie a one or two things bi a yɛgɛdɛɛ no yɛde ɛno nso atumi ama mo na bibia nso atumi ɛfa nti ma me nkɔ so na mefa ɛyɛ ɛnɛ players a wɔn nso atumi ɛba ɛyɛ arekɔgya akyea nso mfama player fɛn sɛ aziz dari ha goalkeeper fɛn sɛ ɛyɛ aziz ɛyɛ dari otumi bepiem wɔ yɛ training grounds a samba a ɛwɔ nel ha samba nso etumi bepiem wɔ training grounds a ɛyɛ joseph amoa ha joseph amoa nso etumi bepiem wɔ training grounds a musa hamzata nso etumi ba training grounds a ɛbɛbɔ ɛyɛ match no bi philip amo ha philip amo nso etumi ba ɛyɛ training grounds a walid fuseni neema hmm, ɛnɛ Walid performance a ɔdaa no adi no mekɔ ɛyɛ report ne so a mama ma hu na biribiara nso atumi ayɛ fine nti ɛyɛ Walid Fuseni ɔno nso atumi agye peneɛ nso ɛbɛyɛ ɛyɛ training no bi ɛnɛ dɛn ɛyɛ Prince Badu ha meka sɛ ɔbɛyɛ training a ɛyɛ probably ɛyɛ match na meka ho asɛm ɔn sɛ ɛnɛ na ɛyɛ training match nti in the course of the report no sɛ ma no fom na metumi ka sɛ training a ɛwɛ sɛ wo nso ho deɛ ɛyɛ mefa afiri dɛn ɛyɛ player friend sɛ ɛyɛ prince bɛdo a mɛde kan nneɛma mo ɔno nso ɛtumi ɛbɛbɔ ɛyɛ training match no bi dɛn ɛyɛ peter amidu akwa ha peter amidu akwa ɔno nso ɛtumi ɛbaeɛ lawson kyei manu ha wonder kid Ɛnna wohwɛ agorɔ a akora no nso di wɔ training grounds a na ɛyɛ ɛsɛ wɔ nipa papapa lawson ɔno nso etumi ebepie mu adan ɛkɔ ami poku nso etumi ɛba ɛyɛ training grounds a inusa adams etumi ɛba training grounds a zakaria fuseni ha zak ɔno nso etumi ɛba training grounds a francis akwa nso etumi ebɛyɛ training ni bi Kwame Poku, aha, ɔno nso tumi bɛbɔɔ ɛyɛ training match no bi. Elvis Kyeibaafo a wokye, aha, Elvis nso tumi bɛbɔɔ ɛyɛ training match no bi. Ɛyɛ Henry Ansu, aha, Henry Ansu nso tumi bɛbɔɔ training match no bi. Lawson Etie Menso, aha, mɛde kan abɔ ne din, aha, ɔno nso tumi bɛbɔɔ ɛyɛ match no bi. Morifin Donzo, aha, Morifin Donzo ɛnɛ ɛyɛ ne yɛduru ne hɔ no a one or two things bi a aha, it happened to ɔno no yɛde bɛma mo. ah because mɔrefin donzo ɛnɛ bad bad ɛyɛ happening bi ahappen to ɔno ah mɔrefin donzo mi ɛsɛ ɔsɛ mi de yɛ da report ne to gya asante kɔdɔkɔ supporters no ah bebree ɛbɛyɛ mo ya ah ɛbɛyɛ mo ya paa because ɔyɛ baabi a season aduru a mi ɛsɛ ɔsɛ kɔdɔkɔfoɔ no bɛhia mo players nyinaa na mo ne ɔmo akɔ then a player ɔno nso yɛ fɛn sɛ dawuda saka ah na player fɛn sɛ yɛ dogo yɛ akobi nti mɛnu ɛne isaac tum ah na goalkeeper. yɛfrɛ sɛ yɛ moame kamara nti woyɛ yɛ players a asante kɔrɔkɔ side ha ɔmo ba a yɛ training match na mede ama wo no ha sɛ mɛde kia mma wo sɛ match no ɛyɛ 4-0 ha yɛ 4-0 mebɛwura mu na mede yɛ starting line up na ma mo mefiri hɔ a ma mo mahu yɛ players a ɔmo nso ɛtumi bɛbɔ obi ɛyɛ within the course of the game but ɛyɛ players a ɛnnɛ ɔmo nso ɛtumi gye piniɛ no ɛna mede ɛyɛ ɔmo nyinaa din agu hɔ nso ɔma bibia nso ɛtumi ɛfa nti ma menkɔ so ha ma menkɔ so na me nfa yɛ starting level no Kumasi Asante Kɔtɔkɔ ɛnnɛ anɔpa yi wɔn ɛne Sasamu ɛyɛ panyini second division side no starting level na ɛnnɛ coach ɛfrɛ no sɛ Hamza haa ɔne ɛyɛ Akwasi Kusi aka Wuti Wuti wɔn ayi wɔn sɛ wɔn ɛnstarting ma Asante Kɔtɔkɔ nti starting level no sei na ɛteɛ Aziz ɛyɛ Haruna Dari haa wasa reteni ɛyɛ the sport because woyɛ na asante kɔdɔkɔ players na wɔn start yɛ na mede mɛni susu fam a ɛyɛ starters bebree ɛbɔ obi ha nti wohɛ ɛyɛ die coach yɛ deɛ ameyɛ sure sɛ right now kora kamara yɛ abandon for the rest of the season nti asante kɔdɔkɔ games a aka nyinaa no aziz ɛyɛ dari ɛnso ana ebetumi ada goal post nti ɛnɛ aziz dari oritani ɛyɛ sport no da goal post mu de ma Kumasi Asante Kɔtɔkɔ. Then ɛyɛ the center ɛyɛ defense no player friend sɛ ɛyɛ Samba Indongani Onel. Ha Samba Indongani Onel ɔne player yɛ friend sɛ ɛyɛ Hamzata Musa. Ha first half no ɔmo ana start ɛyɛ the center ɛyɛ half of ɛyɛ the defense no ɛde ma ɛyɛ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ. Then wokɔ the left and the right ɛyɛ back ne so a ɛyɛ player friend sɛ ɛyɛ Emmanuel Kotei. ha Emmanuel Kotey after sɛ ɔrecover from ɛyɛ that ACL injury no hɛ ɛyɛ bɔ a Kotey nso ɛbɔ a ɛno nso ɛwɔ soro paa nti Kotey ɛne yɛ player friend sɛ Joseph Amoa ha Joseph Amoa Dibala ana bebree yɛn nso ɛde frɛ no ha ɔyɛ formerly ɛyɛ Benab sorry Benab ɛyɛ football academy wɔn play ɔno nso ɛne ɛyɛ kote nso etumi egyina ɛyɛ the left and ɛyɛ right backs no dɛn wuram ɛwɔ the middle a ɛyɛ player fɛn sɛ lɔɔsin chairman no ha lɔɔsin chairman no na hɔ ɛyɛ performance a akora no ɛde tu dwa na that ɛyɛ kid no each and every time a ɛyɛ kumasi asante kɔdɔkɔ coaches no ɛbɛma ne time no meyɛ sure sɛ otumi eprove bibi ɛna right now akora hɔ coach a wasan abɛ coach ɛyɛ senior team maa nyɛ mo hɔ sɛ lɔɔsin chairman no. Wohwɛ the performance a akora no da no adi no deɛ a, Asante Kɔtɔkɔ last games a aka no sɛ Lawson nso tumi starte bebree a, meyɛ sure sɛ mɛma no nyɛ wɔn akora. Nti Lawson nso tumi gyee peneɛ no sii akan no bi de ma ɛyɛ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ. Deɛ no yɛ Philip Amoo, ha Philip Amoo, ɔno nso tumi gyina game no bi de ma ɛyɛ Asante Kɔtɔkɔ. Walid Fuseni Neymar, hmm. Walid Fuseni Neymar, Ghanafoɔ Neymar, ɛnnɛ one player na ne performance ɛwɔ soro paa ɛwɔ this ɛyɛ friendly game supporter bi ɔba ha bɛka anyɛ sɛ ebi a mbɛhaha m'ani na maka biribi a ɛni wɔ meyɛ sure sɛ supporters na wɔn ba a ɛyɛ training grounds ɛne asante kɔtɔkɔ junior team na wɔn ɛtena ɛyɛ ase hwɛ game ni bi no meyɛ sure sɛ ɛnɛ walid fuseni nema ɛyɛ one player obiara ntumi ɛnka otherwise ɛnɛ walid fuseni nema na ɔyɛ mvp of the game because ɛnɛ na ne mmɔnemmɔ wɔ soro paa walid mekae ɛyɛ performance a ɔde kɔtoo dwa wɔ nations from there walid ntumi yɛn live up to the billing but wohɛ ɛnɛ walid fuseni performance wohɛ ne seriousness on the field wohɛ ani bere a na walid ani abere a na ɔde si akan ne deɛ meyɛ sure sɛ ɔtoa so sɛ yɛ adeɛ a walid a ne yɛ anim no no meyɛ sure sɛ yɛsan ebɛhunu then player fɛn sɛ prince badu ha isco ɔno nso ɛtumi ɛstate ɛyɛ game no ɛde ɛma ɛyɛ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ then player yɛfrɛ sɛ Kwame Poku Bɛyie ha ɔno nso ɛtumi ɛgyina game no bi ɛde ma ɛyɛ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ nti the starters ha the starting eleven a ɛnɛ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ ɛde sasa a wɔn panyin no wɔn ɛtumi gye paneɛ ɛbɔ game no ana mɛnya abotrɛ ɛde ama me nsa nsi susu biem na me nfa ma mo ha mefiri hɔ a makɔ ɛyɛ update of the game mfiri hɔ a ɛyɛ substitute a wɔn nso atumi anya game no bi bɔɔyɛ no mede ɛyɛ wɔn din nso atumi ama na biribiara nso ayɛ fa nti aziz dari samba onel musa hamzata emmanuel kote joseph amoa philip amo walid fuseni neymar prince bedu peter amidu akwa lawson chamber no ana player yɛfrɛ sɛ ɛyɛ kwame poku nti the first half of the game anaasɛ sorry in the first half of the game ana player friend say Peter Amidu Akon the 15th minute aha yɛ starting game na close to ɛyɛ the 17th minute mark ana yɛ Peter Amidu Akwa ɛhyɛ the first goal ɛde ma ayɛ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ ba no hɛ ɛyɛ the first half na game no it was a ding dong affair aha game no hɛ first half na Kumasi Asante Kɔtɔkɔ na ɔmo bɔ bi ɛyɛ sasa a ɔmo panyinifoɔ no nso ɛbɔ bi ba hɛ ɛyɛ Kumasi Asante Kɔtɔkɔ ɛnɛ especially ɛba training ground saa yɛde yɛn to fam no the seriousness in the players no mede kɔmpɛ asante kɔrɔkɔ a for the past bɛɛ three four months mɛka sɛ nnɛ attitude na mbɛhu ɛwɔ kumase asante kɔrɔkɔ players na mɛ pɛ papapapapapa because so ɛne players na ni like ahonkeka ɛne ani bra na wɔn nso ɛde bɔ game ne first half a na ɛwɔ soro paa nti the first half of the game no Kumasi Asante Kɔtɔkɔ nso tumi hyɛ ɛyɛ one zero ha nti that ɛyɛ Peter Amidu Akwa goal na ɔhyɛɛ no a ha it was a solo effort wɔ how a Peter nso tumi ɛwura ne through ɛkɔgye da assist nso tumi hyɛɛ goal no a na ɛno nso ɛwɔ soro pa nti referee no ɔde ɛyɛ first half no ba na ɛwieɛ no na Kumasi Asante Kɔtɔkɔ nso ahyɛ ɛyɛ one goal but ɛyɛ second half no yɛtoaa so ma starters no abɔɔyɛ close to ɛyɛ sixtieth minute aha na ɛyɛ coach ɛfrɛ sɛ Hamza ɔstartee sɛ ɔyɛ substitutions no but ansa na mɛkɔ ɛyɛ the second half ɛyɛ update no so ma memfa ɛyɛ players a wɔn nso ɛtumi ɛbɛwura mu ɛwɔ second half no mu ɛnso ɛbɛbɔɔ game no bi ɛnso ɛntumi ɛmfa wɔn player ɛfrɛ sɛ Inus Adams aha in the second half of the game ɔbɛyi player yɛfrɛ sɛ Peter Amidu akwa firim aha Zakaria Fuseni ɛnso ɛbɛyi ɛyɛ Emmanuel Kotei ɛnso ɛfiri game no mu Francis Akwa Aha Francis Acquah nso bae mu ama player a yɛfrɛ sɛ Joseph Amoah nso firi game no mu. Kwame Poku, aha Kwame Poku second half no seventieth minute, aha seventieth minute after sɛ Kwame Poku bɛfiri mu no ana ɔhyɛ a beautiful chip, aha hɔ ɛnɛ Kwame Poku ahokeka no ara na ɛwɔ soro. ah because within the first half no hɛ ne runs ɛne ɛyɛ ne dashing ɛyɛ one or two ɛyɛ strikes bi a ɔyɛ kɔ pool no mu bi a na ɛhyɛ nkura mpa nti asante kɔtɔkɔ second ɛyɛ goal no ɛbaa within the seventieth minute ah it was a lobby from kwame poku ah player friend sɛ wali de efu se ne name a ana split ɛyɛ defenders no ɛde ɛyɛ pass no ɛto kwame poku akyi na kwame poku ɛnso deliver ɛyɛ that ɛyɛ crucial goal no ɛnso ɛde ma ɛyɛ kumasi asante kɔtɔkɔ nti ɛyɛ player. yɛfrɛ sɛ Elvis Kyei Baafo Awuchei aha ɔno nso etumi ebeyi Kwame Poku firim then ɛyɛ Henry Ansu nso etumi ebeyi a player yɛfrɛ sɛ ɛyɛ Samba Ndongani nso efirim but ɛyɛ Asante Kɔtɔkɔ player baako a this ɛyɛ game ne mmɔ ne mmɔ nso kɔɔ nkan paa Lawson Kyei Manu uh, Lawson Tseimeno, on the ball, the third goal ma Asante Kɔtɔkɔ in the second half. Uh, 80th minute, and ɛyɛ Lawson Tseimeno, ɔno nso ɛtumi ɛfinihye a very clinical air pass, uh, na ɛyi swinger, a player friend sɛ ɛyɛ Joseph Amoa, uh, ɔyɛ da in swinger na na a player friend sɛ ɛyɛ Lawson, ɛnso ɛtumi ɛhyɛ goal, baara ɛyɛ how a Lawson hyɛ goal na ɛyɛ junior team no, eh, support Lawson a ɛyɛ one thing a me baa m'ani gyee paa a Lawson ɔhyɛɛ goal no pɛ ana ahu sɛ junior team no wɔn startee sɛ wɔn bɔ wɔn nsɛm ana Lawson nso ɛsu ɛyɛ gesture nso ɛtumi akyerɛ me nti Lawson kyee mmaanu aha ɔno nso ɛtumi ɛhyɛ the third goal nso ɛde ma Kumasi Asante Kɔtɔkɔ but Lawson aha ɔfirim ɛma player ɔno nso yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Dogo Yakubu aha Elvis sorry Dogo Yakubu Haa Lawson nso afiri mu ma play a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Dogo Yakubu nso tumi baa game. Marifin Ndonzu haa obeyii ɛyɛ play a yɛfrɛ no sɛ Philip Amo. Then ɛyɛ play a yɛfrɛ no sɛ Saka Dauda ɔno nso bɛyii play a ɔno nso yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Prince Badu haa nso afiri game. Nti wɔyɛ Asante Kotoko players a wɔn nso atumi afiri ɛyɛ bench baeɛ no ana me nso matumi ɛde ama. Then the fourth goal no it came from ɛyɛ play a yɛfrɛ no sɛ Elvis Kyei Manu ha Elvis Tsebaafo a wokyi sorry ɛnɛ free kick a ɛyɛ Elvis Tsebaafo a wokyi bɔhyɛ ya free kick no aha na ɛda so ahwɛ no ɛyɛ very very ɛyɛ time ɛyɛ free kick a Elvis Tsebaafo a wokyi ɔno nso etimi free bench ɛnso etimi ɛbɛbɔ shame ɛma bibia ɛnso ɛyɛ fa nti Asante Kɔtɔkɔ friendly game a wɔn ne Sasa a wɔpanyin nso tumi bɔ ne anaasɛ wɔn bɔ wɔ ɛyɛ Asante Kɔtɔkɔ training grounds ha no. Ɛnɛ game no ba na ɛwieɛ na Asante Kɔtɔkɔ nso atumi ahyɛ Sasa a wɔpanyin ha Sasa a wɔpanyin by four goals to zero ha by four goals to zero but ɛnɛ Mohammed Kamara ɔbaa training grounds ha but wanda goal no bi. Tiɛ na Asante Kɔrɔkɔ wɔ hɔ a ɛyɛ junior team keeper ahaa yɛbɛwie game no ɛkaa bɛyɛ ten minutes ana coach yɛfrɛ no sɛ Hamza ahaa Hamza ɔno nso ɛtumi ɛkyɛngye ɛyɛ Aziz nso ɛfirim ana ɛyɛ the junior team goalkeeper ɔno nso ɛbɛda apon na hɛ ɛyɛ ɔba mu no a na ɛyɛ support a wɔn ɛde maa Lawson a abira na ɔbɔ no a same support ɛna ɛyɛ the under twenty side no wɔn nso ɛde maa ɛyɛ Kumasi Asante Kɔrɔkɔ nti virtually game no ɛno nso ɛbaa na ɛwie na Asante Kɔrɔkɔ emphatically four zero. aha na asante kɔtɔkɔ performance no general na yɛ good aha ɔhɔ asante kɔtɔkɔ ani bra na boys no ɛde bɔ game no a meyɛ sure sɛ wɔn ahu sɛ ɛyɛ sɛ wɔn yɛ biribi ɛma ɛyɛ wɔn supporters nti game no ɛba na ɛyɛ pɛ ɛna ehu sɛ hamza ɛpɔn ɛyɛ mpanimfoɔ no but wɔn sɛ in the intro no ma mo ahu sɛ hamza right now ɔyɛ adwuma mmienu aha ɔyɛ adwuma mmienu nti after sɛ ɛyɛ coach ɛfrɛ sɛ hamza ha hamza ɛpɔn ɛyɛ mpanimfoɔ no pɛ a na ehu sɛ wasan amaakye nkura no nyinaa after sɛ mpanimfoɔ no baasi no tu yɛ a ɛkɔɔɛ no ehu sɛ hamza ɔsan ɛne ne coaches no nyinaa asa akɔ under twenty one sɛ ɛhɔ no deɛ ɛhɔ ana hamza ha ɔyɛ ɛyɛ permanent coach ha under twenty one no ana hamza ɛyɛ permanent coach nti hamza ɛnso ɛkɔ pɔn ɛyɛ nkura no. ɛma ayɛ training no biribiara nso atumi ba awieɛ ɛma biribiara yɛ fine but ansa na mɛkɔ no ɛyɛ player baako a ɛnɛ after ɛyɛ reports a ɛyɛ camp news man ɛde brɛ mu Fabio Gozo sɛ nti mɛnu ha ɛyɛ ne surgery but ɛnɛ nti mɛba ha ha nti mɛnu after the surgery no ɛnɛ nti mɛnu nso ɛba ha ɛbɛ support boys Isaac Tum sorry Benjamin Tum ha Benjamin Tum ɛnɛ ɔno nso ba ha but ɛnɛ ɔno nso antumi andrɛse ambɔ ɛyɛ game no mu nti ɛnɛ report a yɛn nso yɛbɛfa firi adakɔgya akyea kumase asante kɔtɔkɔ wɔn sɛ this weekend match biara ni hɔ ha next weekend ana kumase asante kɔtɔkɔ nso ebetumi atravel akɔ all the way akra ha na wɔn ne dreams fc game no nso atumi aba so ntumi ɛhyɛ ɔsɛ ahoboa no from ɛyɛ today no asante kɔtɔkɔ san ɛbɛ step up na wɔn asan ato ahoboa no so from ɛyɛ monday na game a kɔtɔkɔ ɛne dreams fc nso ɛbɛkɔ akɔbɔ no wɔ Ghana Premier League no mu. Wɔabɔ wɔn ho mmɔden sɛ wɔn nso ebetumi awini game no na biribiara nso atumi ayɛ fine. But ɛnna yɛbɛpie mu a na yɛn ho panyin biara ha, yɛn ho board member biara, yɛn ho management member biara, anaasɛ the IMC members, yɛn ho obiara just by sɛ Asante Kɔtɔkɔ wɔn security officer anaasɛ ɛyɛ ɛfe that safety and precau like precautionary measures na wɔn de tu gya no anaasɛ ɛyɛ sɛ club bi anya ɛyɛ ne security officer Asante Kɔtɔkɔ ah security officer no na yɛhu sɛ ɔbɛpiem ana one or two supporters bi the likes of franca ah na arizona mo big mu wɔn nso atumi bɛpie mu asɛ wɔn nso ɛbɛ witness ɛyɛ the fine game a ɛna kumase asante kɔdɔkɔ ɛnso ɛbɔɔ ɛwɔ arakɔgye akyɛ nti game no nyinaa bɛn na ɛyɛ sɛdeɛ meka no four zero against asamopa nti update na ha ana ɛde bɛsi but sɛdeɛ mehyɛ aseɛ no mekɛɛ no sɛ ɛnɛ a na ɛyɛ first day a wo nso wohwɛ page wei a na wabɔ ho mmɔden sɛ wo nso wobɛtumi asubscribe na wahyɛ na da bia a yɛde video bɛtom no wo nso wanya bi ahwɛ but kae na hunu sɛ ɛyɛ fox focal anaasɛ fox focal sports no from mondays to ɛyɛ fridays ɛyɛ 4 to ɛyɛ 6 pm then from saturdays ha saturdays ɛnso ɛyɛ 9 8am to 12pm the local newsman camp newsman tena ase a meyɛ sure sɛ kumase asante kɔdɔkɔ stories no right now deɛ ɛtɔ mu biara meyɛ sure sɛ ɔkɔ baabi na wɔn amɛfɛn firi camp newsman no deɛ meyɛ sure sɛ ɛgya wadwo paa ɛnso ana wɔn nso wɔatumi nti ma yɛnfa ɛyɛ update no ɛnso nti yɛsa abɛhyia biem bye bye.